Jiena naħseb li l-aktar moment importanti għal Jokers Union meta fil-31 ta' Marzu 1979 is-Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien, il-Mikru George Aġus, eh, tela' fuq l-għolja tal-Ħelsien. Xi ħaġa li Jokers Union ħadmet ħafna għaliha u xi ħaġa wkoll li ġiet rikonoxxuta li ġi rikonoxxuta immaġina inti s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, tal-General Workers Union ikun hemm f'dak il-mument storiku għal pajjiżna. Jiena naħseb illi waħed mill-affarijiet kbar staw ehm, mument glorjuż ta' ġewwa Credit Union, apparti ġewwa Credit Union ħafna affarijiet oħra. Eh, u għalli ħares mhux jekk ġewwa Credit Union eh, ngħid refat il-ħaddiema mill-faqar. Il-Junkers Union Il-Junkers Union ġildet mhux biss għall-ħaddiema imma wkoll għall-pensjonanti u l-familji tagħhom. Issa jekk issaqsini isma' inti fi żmienek tul kemm ħamilt il-Junkers Union x'taħseb li huma żewġ affarijiet jew xi affarijiet li baqgħu l-iktar jiena ngħid li waħda mill-affarijiet forsi Għalkemm għamilna ħafna ftehim kollettivi u ġibna żidiet u kundizzjonijiet tajba għall-ħaddiema, dak huwa xogħolna. Però xi ħaġa differenti wkoll jiena li baqgħet f'moħħi sal-lum hija li meta jien kont segretarju tat-taqsima tal-port u t-trasport, kellna strajk l-Air Malta. Waqt l-istrajk kienu ġew l-uffiċċju tiegħi fl-Air Malta tal-union żewġ persuni, żewġ irġiel b'tarbija f'idejhom, U qaluli, isma' qaluli jekk din it-tarbija mhijiex sejra l-Ingilterra tkun hemm qabel l-Ingilterra qabel l-offsinar, ehm, di hemm ċans li tmut. Jiena mill-ewwel tkellimt ma' sħabi u ddeċidejna li għal dik il-familja iwaqfu l-istrajk u titlaq eh, l-Ingilterra. Però li ġarħ huwa li xi 12 sena wara Jiena kont mal-mara Birżebbuġa, ġie Ġuvnat u qalli, Għalhekk mhux se ntaw niżgħar b'tal-juni? Għedtu, Ejwa. Qalli, Grazzi. Għedtu, Grazzi għax int xi ħabib tiegħi. Qalli, Grazzi, qalli, għax jien dejjem qaluli li int salvajtli ħajti. Qalli, Jien kont dak il-persuna, il-baby, illi kont bagħatni l-Ingilterra. Qbadni l-baċ, jien ngħidha jien. U dik naħseb illi. Għalkemm hi żgħira ma tidhirx ħafna, le naħseb baqgħet baqgħet f'moħħi. U jiena naħseb illi waħda mill-affarijiet kbar li rnexxielna nagħmlu hija illi rnexxielna nżommu l-Genoa Workers Union teżisti taħt wara 25 sena bi Gvern Nazzjonalista. Għamlu minn kollox biex jeqirdu l-Genoa Workers Union, kif kienu minn dejjem. L-attakki fuq il-Genoa Workers Union mhux biss fuqna personali kienu kbar, Kien hemm ukoll żmien meta riedu jitfgħu l-uffiċjali kollha tal-Jokers Union seba' snin u nofs ħabs u dak kollu għaliex aħna ddefendejna lill-ħaddiema dakinhar tal-MIA. U jiena naħseb illi waħda mill-affarijiet kbar li għamilna jiena u sħabi għax mhux jien biss jiena dejjem ngħid il-Jokers Union qatt Xejn ma għamiltu waħdi jiena, għamiltu flimkien ma' sħabi. U naħseb waħda mill-affarijiet kbar li rnexxielna nżommu l-Genoa Workers Union ħajja b'25 sena ta' attakki sfrenati minn diversi gvernijiet Nazzjonalisti.